Imma x'kien sewwasew ir-rediffusion? X'tip ta' lingwaġġ kien jintuża fuqu? U xi rwol kellha l-lingwa Maltija fuq dan il-mezz ta' xandir?
Ir-rediffusion kien l-ewwel mezz ta' xandir pubbliku f'Malta. Għal ħafna snin, għal perjodu ta' madwar 25-30 sena, Kien l-unika mezz illi bih, fil-gżejjer Maltin, kont tista' tisma' xi ħaġa tax-xandir illi hija lokali. Għall-ewwel illi beda jxandar Rediffusion fl-1935, il-biċċa l-kbira tal-materjal illi kien jixxandar minnu kien bl-Ingliż. Bil-Malti bdew bil-mod il-mod deħlin affarijiet bħal, ngħidu aħna, it-traduzzjoni ta' l-aħbarijiet b'mod partikolari, oriġinarjament anke l-aħbarijiet tal-BBC, minn fuq ir-radju dan dejjem, imma mbagħad anke ċertu avviżi tal-gvern, gvern kolonjali hawnhekk qegħdin ngħidu qegħdin nitkellmu dwar is-snin immedjatament qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, ġifieri fis-snin 30. Imma kif appena tidħol il-gwerra, mill-ewwel ir-Rediffusion jieħu spinta l-quddiem f'dak li hu l-użu tal-Malti. Naturalment, il-gvern ta' dak iż-żmien kien ra illi bih jistgħu jiġu komunikati anke avviżi importanti ħafna bħal pereżempju is-sinjali tal-attakk mill-ajru. U hawnhekk allura jiġu dawk illi kienu n-nies illi kienu forsi l-aktar sinonimi ma' dawn l-ewwel snin ta' Rediffusion. Fuq quddiem nett, naturalment, jissemma Effie Ciantar. U Effie Ciantar nerġgħu niltaqgħu miegħu minn hawn u ftit sekondi oħra, għax tajjeb hawnhekk illi ngħidu illi kien hemm ukoll dawk li kienu t-tradutturi, dawk illi kienu jaħdmu bħala uffiċjali ta' l-informazzjoni, u fost dawn Kien hemm nies li huma fost quddiem nett fit-tħaddim tal-Malti anke fil-letteratura f'dawk is-snin. U allura qed nirreferu hawnhekk għal nies bħal Ġużè Chetcuti, pereżempju, jew inkella Ġużi Mallia. Dawn primarjament, flimkien anke aktar 'l quddiem u f'dawn l-istess żminijiet, Kelin u Vella Haber, illi kien involut anke hu mad-Dipartiment tal-Agrikoltura biex jagħmlu anke x-xandiriet għall-bdiewa. Wara l-gwerra, Effie Ciantar ġie mqabbad mid-diriġenti ta' Rediffusion, illi kienu Ingliżi, biex jibdew jipproduċu programmi bil-Malti. U dawn il-programmi bil-Malti mill-1947 'il quddiem kibru fil-kwantità u anke fil-kwalità. Kibru fil-kwalità għax kellek nies li kienu impjegati biex jaħdmu bħala xandara bil-Malti tal-post u tal-fis. Fost dawn kien hemm pereżempju Charles Arrigo, eh, Victor Galdes, Victor Aquilina. U interessanti wkoll li f'dawn l-istess żminijiet għandek ukoll l-ewwel vuċi ta' mara illi xxanda regolarment u din kienet Carmen Carbonaro. Hawnhekk tajjeb ngħidu li l-impatt li kellu dan ix-xandir bil-Malti kien wieħed kbir ferm. Pereżempju, dawn ix-xandiriet ta' Carmen Carbonaro fihom kien ikun fihom riċetti bil-Malti. Ir-riċetti bil-Malti kienu xi ħaġa ta' rarità qabel dan iż-żmien. Fl-istess waqt anke spinta lil-letteratura u l-lingwa Maltija mill-Professur Ġużè Aquilina illi kien anke jħeġġeġ biex isir qari ta' poeżiji u qari ta' novelli imma fl-istess waqt anke il-famużi qari tar-rumanzi ta' Charles Arrigo jibdew bejt wieħed u ieħor f'dan iż-żmien. Matul is-snin 50 u anka aktar u aktar tard, eh, fis-snin 60 insibu anka splużjoni ta' radiodrammi fejn ir-radiodramm bil-Malti kien xi ħaġa illi hawnhekk tajjeb li niftakru li dan huwa fis-snin immedjatament ta' qabel ma beda it-Televisions Malta u allura eh, dak illi kienet drama bil-Malti inti jekk ma tarajiex fuq il-palk eh, dina tista' tismaħħa eh, fuq ir-Rediffusion. U hawnhekk naħseb li kien wieħed mill-iktar kontribuzzjonijiet interessanti ta' Rediffusion. Anka għandek kittieba bħal Francis Bayer, Oreste Calleja u oħrajn li kitbu għal palk Malti bħal Alfred Sant u diversi oħrajn illi jibdew anka l-ewwel xogħlijiet tagħhom jew fost l-ewwel xogħlijiet tagħhom huma propju radjudrammi li kienu jixxandru fuq Red Fusion. Dak kollu illi ġara matul is-snin 30, 40, 50 u 60 kellu impatt sostanzjali naturalment fuq meta ġejna għas-snin 70 u tfaċċa r-Radju ta' Malta kif kien jissejjaħ dak iż-żmien, dak li llum nafuh bħala Radju Malta. Radju Malta, kuntrarju għal Rediffusion, kien ixandar bil-Malti primarjament. Rediffusion xorta baqa' kellu kanal li kien ixandar esklussivament bl-Ingliż għax fil-fatt kien sempliċement ixandar dak li jkun ħiereġ fuq il-World Service tal-BBC. Imma hawnhekk naraw li anke dawn l-ewwel programmi fuq ir-Radju Malta kienu l-istess stil ta' programmi illi kellek anke fuq ir-Radio Fusion. U allura naħseb jiena li l-impatt anke ta' kif isir ix-xandir bil-Malti, ir-Radio Fusion kellu naħseb jiena rwol